L-inventarju tal-kamra Il-Kaħla hija l-ewwel ċapra ta' poeżiji tal-awtriċi żagħżugħa Leanne Ellul. It-tim tagħna ltaqa' ma' Leanne sabiex jistaqsiha dwar l-esperjenza tal-poeżija u l-prattika tal-kitba kreattiva.
Jiena Leanne Ellul, ngħallem fi skola post-sekondarja l-Malti u barra minn hekk ukoll nikteb. Kien hemm ħafna min saqsieni x'inhi din il-kamra l-kaħla. It-titlu nibet fil-fatt minn poeżija minnhom fejn niddeskrivi din il-kamra u dan l-inventarju tal-kamra fejn kien hemm in-nanna tiegħi fil-verità u anki nuża t-teknika tal-istoloġija biex nsemmi daw l-oġġetti li kien hemm fil-kamra. U minn hemmhekk imbagħad anki nibet il-kulur ikħal li fil-fatt jitla fil-wiċċ f'diversi poeżiji huwa tant importanti għalija huwa l-kulur tal-baħar li wkoll jidher f'ħafna jixref f'ħafna mill-poeżiji. Il-ġabra qabel kien jisimha xi ħaġa differenti, t-titlu li ħdimt bih f'moħħi kien differenti, però l-qafas baqa' l-istess. Bdejt anki nirrevedi l-poeżiji, bdejt nitkellem anki ma' Glenn Calleja u Claire Azzopardi li kienu l-edituri tiegħi u fil-fatt mbagħad nibteddi l-idea li l-poeżiji jiġu ppreżentati forma ta' dizzjunarju. U allura l-poeżiji qegħdin b'mod alfabetiku fil-ktieb u kull ittra tirrakkonta jew tintrabat ma' mument jew oġġett jew esperjenza partikolari. Bħal-lejl int ma tistax tridek kif tixtieq, bid-dawl jittanta mill-ventilaturi toqba. Il-ħars sparpaljat qed jokkrop għalik. Isma', qaltlu. Ġismi orgni mutu u jdejk isbaħ minn qatt, isbaħ minn qabel. U dan l-inventarju ta' din il-kamra, kollezzjoni ta' dawn l-oġġetti, l-esperjenzi, l-emozzjonijiet li nikteb u nikkummenta dwarhom f'dawn il-poeżiji fil-verità. Ftit ilu semmejt li meta kont żgħira Kont nikteb taqbiliet bħal kulħadd. Illum tbejjed ftit minna dik il-ħaġa minkejja li r-rima għandha posta nħoss f'oqsma differenti anke f'kitba tfal, per eżempju, f'poeżiji oħrajn, mhijiex xi ħaġa li jien nikkapitalizza fuqha. Imma fil-waqt li qed ngħidlek il-ħoss għalija huwa importanti ħafna. Fil-fatt anke kull meta nikteb poeżija naqra u naqra b'vuċi għolja d-dar jew fejn nkun biex nara kif tinstema' u nisma' r-ritmi tagħha għax għalija dik importanti ħafna fil-verità. Din il-ġabra minkejja li ili dawn is-snin kollha nikteb hija prattikament il-ġabra ta' poeżiji li ktibt f'dawn l-aħħar tliet snin biex ngħidu hekk. Kien proċess interessanti għaliex hekk ġie punt fejn rajt li qed nikteb anki poeżiji li fihom l-istess sugu, l-istess feel biex ngħidu hekk. U minn hemmhekk imbagħad għedt forsi mela din il-ġabret tibda timmaterjalizza. Bħalissa għandi kurżità anki kif il-qarrejja qegħdin jesperjenzawh biex ngħid hekk. S'issa anki minn dak li smajt Naf li ħafna qed jibdewh mill-bidu biex ngħidu hekk u jaqrawh sal-aħħar. U din fil-fatt hija wkoll l-istedina ta' dan il-ktieb. Skont kif wieħed jiddeċiedi li jibda jaqrah, fil-verità jkun qed jagħmel l-esperjenza tiegħu. Jiġifieri s-suġġeriment tiegħi huwa li dak li jkun isegwi dawn l-ittri biex ngħidu hekk. Però fl-istess waqt xejn mhu se jtellfek milli taqra poeżija qabel oħra, pereżempju. B'dan il-mod anzi tkun qed tifforma n-narrattiva ta' din il-kamra l-kaħla biex ngħidu hekk, inti stess bħala qarrejja. Hemm xemx qed tiżvina biex tinkina u hemm sħana samra titmattar minn għajnejk jittowbu. Tgħid jibqa' sabiħ il-lejl la narak jew inti ssir isbaħ minnu.